Ho-ho-ho! Aý, basyk bir daýaw kylenda geldi-aý. Şu günüň planyny şoň bir özem ýapjak-aý. Aý, ýetişmän hol dostawşçyklaram bişirişip ýör-ow. Bor, bor basyk.
Iýjekmi? Aý ýok. Hä boldy.
Zakaz alýaňyzmy? Hawa biz zakaz alýas. Özem täze ýyl mynasybetli bizde bar marnown etlerem bar, mangallaram bar, podnoslaram bar. Biz täze ýyl güni on dokuz nol nola çenli işýas. Galan günem ýigrimi bir otuza çenli işýas. Şu wagtam sagat ýigrimi bir ýigrimi bäş.
Şunu sabo edip bolýar mı? Hawa.
Edip bolýar. Aha. Hany agam, Dubai mangal gygyr. Dubai manga. Ine sabon. Ey dostjan, Eý çagalyk dostum ýitip gitdiň arow nirelerdew habarlaşaňok iýdäňok mende seň täze ýylyň gutlaýyny size barýadym aw nirelerde ow sen ow ýitdiň a.
Hawa. Men olar ýaly owadan gürrüňlerden garnym dok. Men şeýle bir kynçylyklary başymdan geçirdim. Algydarlam algylaryny sorap geldi. Özüm ýaramadym. Dost kim, duşman kim, tanadýan eken ýerinde. Iň bolmanda jaň edibem ýagdaýym soramadyňyz. Ýok dost sen ýalňyş düşünýäň. Dur dur dur.
Ýaňy ýakynda-da 3 günlükde öz maşgalam bilen aýrylyşdym. Ana!
Menem soň sen geldim-de, seň bagytly günüň bagytly günüň şaýady bolaýyn diýip geldim-de. Iň gowy günümde ýanyňda men seň. Dur! Aýalyňyza nahal ber. ol miweli bag eder. Aýalyňyza bugdaý ber, ol çörek eder. Aýalyňyza mata ber, ol köýnek eder. Ýöne aýalyňyza aýlyk kartyňyzy bermäň, sebäp o sizi bankrot eder. Gaçjakda pulun goýup ýaşar dos duşmanyň yza çyksyn. Edýänin şul diýip ýaşaň göripleriň gözi çyksyn.

Men urdum. Çynyň bilen urduň a? Hawa, çynym bilen urdum. Oýun edeňok gerek. Oýun edemok.
Ha, çynyň bilen urduň a? Çynym bilen urdum, men urdum-ow. Bolýar-laý, men ýöne oýun etseler halamok, şony bileýin diýip geldim-laý.
Waýý, jüjür ezizim, näme bolýar saňa? Näme boldy? Bir gün ejemlere gitdiň, nägilli bolup galaýypsyň? Maňa bir zat-a bolýar. Waý, bir gün ejemlere gitdim, ol näme bolaýypdyr saňa, jüjür? Bir gün bäri maňa gara, bir zat, bir gudrat beriljek bolýar. Näme bolýar, ezizim, hany maňa gara, näme bolýar? Bile bu.
Hajathananyň gapysyny açýan-a. Hawa. Çyrasy ýanýa. Içine girip oturyň, gapyny ýapýaň, ot. Çyrasy öçýä. Ma, bir zada ber. Haý, sen düýn oturyşyga gidip gelip holodilnige giripsiň-dä diýmek. Ýaşulyka.
Neme? Jüjür aga. Saňa bir soragym bar. Sen indi näme diýseňem durmuşda görmedik zadyň ýok-da, köpi gören-dä? A, köşek. Görmedik zadyň ýok diýen bolup, sen maňa bir hili bir zady boýnuma dakjak bolýaňmy, ha? Ýok, men ony diýjek bolmadym. Görmedik zadym gaty kändir. Ana, ejeň Bilen kakyň toýuny görmedim-ä. Gullukdadym-da şo wagt. Maslahatyň gerek. Men öýlenjek bolýan. Munuň şu bir soň bir neme bu gepli gürrüňli bolup ýörenden bir seň bilen maslahatlaşaýyn diýdim. Şu nähiliräk gyz alsam gowy bolar karaý? Äý, inim, durmuş sag. Men aýal adamyň gürleýşinden bilýän, gürleýşinden. A birden gürlemeýän bolsa näme etmeli? Aý, men ente olar ýalagyna duşup göremok-aý. Gürlemeýänem mam bu aýallara.
Ysmaýyl agam sag bol. Sen näme işläp ýörsüň bärde? Menmi?
Hü. E biraz ýaramajak bolýan böwregim agyrýar we analiziň tabşyr diýdiler ol. Onam zordan doldurypdym ol onam a sen eşitdiň.
Hoo agam aýtda hoo agam. Kelläň ýogaý seň. Aýtmaly ýa. O dura oýun etdim, o oýun etdim. Aýaz suwy, aýaz suwy. Ay, anam sen aýdylyp. Awerin. Baryan ho, baryan. Ne ettin ay? İngirde vallın ay. Şu alty ýyllap seň bilen nireme ýaşaşanym bilemok-da. Öýde men erkekmi ýa sen erkek? Bolşuň näme? Heý, dur. Bärik gelýän. Bärik gelýän men saňa. Telefon ogurlaýaň, ha? Telefonumy ogurlaýaňmy sen, ha? Agam bagyşla ogurlajak geldim. Bagyşla agam indi gaýtalanmaz agam. Gara şätini etişme seret. Alýo, ezizim. Häzir meň telefonym öçýändir. Soň näme üçin eliň öçük, näme üçin jaňym araň ýokdy, gaty görüp durma, bomy? Bilemok bir men telefonuma urlap barýar şu wagt. Soň öýkeläp durma, iňirdäp durma öýe baramda. Menem rahat oturmaly. Me, ogurla. Bar äkit. Agam bagyşla indi gaýtdan Bar äkit agam. diýýän, bar äkit.
Äkit şoň gerek ýaly. Ertir korobkasyny hem getirip berjek. Bar äkit. Bar. Nesip etsin. Bar göze görünme, bar, bar. Öýdäkiden şeýdip sypaýmasaň kimle dynç ýoň? Agam salam aleyküm. Waleýkim essalam.
Taksismi agam?
Hawa. Agam men gülüme ýaky sene bäş mant berjek. Hä? Näme ow inim kelläň bilen sögüşýäňmi ow? Bäş manda bilmeýin ýaky dilýäňmi ow? Am bolan bolsun näme, nämä gataýaňy, ýüzüň ar kepek ýaly edip, hä? Her kimem şoňa äkitýär-ow. Aý, ýog-aý, inim, men äkidip bilemok şoňa. Äkitseň äkit-ow, äkitmeseň halaňy et-ow. Dünýäň bar diregi sende-ow, düşündiňmi? Ýigrim bir et-de-ow, gitjek bolsaň.

Oglanlar, siz gaty ýalňyşdyňyz şu wagt bilýäňizmi? Näme ýalňyşdyň, hä, gözüň körmi? Siz kime degmelidiňiz, bilmediňiz? Kim sen?
Göwrä seretmäň, oglanlar, men çempion, özem dünýä çempiony, sporta gatnaýan.
Bagyşla, bagyşla, bagyşla.
Bolýa,
boldy, boldy, boldy, sag boluň, oglanlar. Indikilä ýalňyşmaň, bolýamy? Bolýa, bolýa. Dawaý oglanlar. Wiý, agam. Bir bizem sen ýaly bir dünýä çempiony bolasymyz gelýär-de. Agam haýsy sporta gatnaýaňa? Menmi?
Hawa. Küştde.
Hüjrä seret.

Sen bilen bile baýra gitýän köp diýýän.
Aýje baýra da gyz gelin bilen gitseň gowy dämaý men maşyna ýatjak. Aý seň bilen gidipdirine. Ondan gaý gyzym diňle yzyny hem. O baýrakda otyr da birdenem ýel tupan gelip ikimizem ýokaryk alyp gitýär. Aý şo taýda bilýänje dogamyzy okaýas. Okaýanam bu aşak gaçýas çukura. Herimiz bir çukura. Menä bally çukura gaçýan. Senem Gülüjik Polatjan.
Onuň yzy näme boldy? Aý, ony şu taýda turup dur. Hawa, şu taýda turup dur.
Aý, turmaly-a ýa oň yzam bar-da. Aý, men-ä görmedim yzyny. Yzyny men gördüm.
Sen-ä Bally çukura gaçýaň. Hawa. Menem Külli çukura. Hawa.
Çukurdan hudaýýarlaryny çagyryp çykýas. Çykanymyza begenip, men-ä baryp seni gujaklapdym. Senem gelip, meni gujaklap, ogşap, ýalapsyň. Alýo.
Nirde?
Ýatyryn öýde. Näme işleýäň?
Ýatyr ne?
Nurlar aýdaňokmy? Ýok we indi Nur bilen gatnaşjak ýallaý. Heleý gula ola heleýiň sesinden çykyp bilen otur diýse otur otur diýse turýa. Öýden çyksaň gaty görme. Oglanlar bilen oturmana gitseň menden gaty görme. Bor how çykamok how öýden çykamok nätdiňaý. Biraz ýataýyn how. Bor.
Eee agam hakyky artiste ýasen. Heleýler şeýtmeli allamaly diňe allamaly nätdim öýde diýip allan bolsun neneň gördüň a.
Meýdanyna gelip göremizä bir hepde boldy. Kim ol awçy? Nähili awçy ol agam? Awçy? Hum. Ol awçy hakda aýdyp bersem bar alo. Ol şeýle bir awçy. Nähili? Ol daglardan daglara, kertikden kertige, depelerden depelere aşyp ýören şeýle bir awçy. Oňa il içinde Jüjür Şirem diýýärler. Hum. Sen maşyndan batlygy düşüşdir.

Halypa, ýüzüňdäki şram näme?
Şram? Şramyň rowaýaty uludyr inim. Bir gün iki sany ene ýolbars urşup dur. Menem ikisiniň arasyna girip, saçyndan tutup başladym. Üçünji ýolbars gelip, meň ýüzüm dyrnady. Şo ýolbars intägem ýadymdan çykanok. Ady Nurgözeldi. Ýolbarsyňam atlary barmy, agam? Ho-ow, ýigrimi ýyl ýaly ýaşaşyp ýörün-ä, öýdäkiň at-da. Ýa. Onuňam men ilki. Halypa, birki ýolbarsyň sesi barmy?
Geç şeýle, gorksaň sen. Ýolbars näme işlesin? Ha, ýolbars ýokdur. Ondan men diýdim. Şula hakykatdan ýolbarsyň sesi.
Eý, santyk bolma, menem gorkuzýaň-ow. Ýolbars ýok zada-ow. Kim? Maňa şägirt boljak bolsaň, şular ýaly meýdana çykaňda, Aýak yzyny yzarlap, haýsy haýwandygyny bilmän gaçyrmaly. Yzyndan, yzyndan, aýak yzyndan bara. Ýolbarsyň aýak yzlary. Hany ýolbarsyň aýak yzlary? Ýaňy sesinemi eşitdim agam. Ýolbarsyň aýak yzlary. Ala!
Ala diýip başladyň. Indi saňa ýürek gelip başlady. Sen näme et diýsene. Sen ol ýolbarsyň giden tarapyna aýagyny yzarlap git. Men gelen tarapyny özüm yzarlap giden bolýarmy?
Agam. Salam. Waleýkim salam. Agam ýolda galym bolýar. Az kömek edäýdi agam. Iýmäge zadyň ýokmy agam? Ysgynym gaçyp ýykylyp barýan agam.
Sen şey diýýäň ol körpäm, men ýadyma bir zat düşýär. Seni görüp öz günüm öz ýadyma düşüpdi. Menem bir döwür şeýdip seňki ýaly kösenip şonda ýolda galyp. Düşünýänem, gaýrat edäm.
E, düşünýän bolsaň sözüm bölmede, soňuna çenli diňlede. Amma onuň şeýle ýalňyşmasam 2020 ýa 21-22 aralyk. Şonda seňki ýaly kösenipdim menem. Şonda diýýän özüme. Aý borlaý. Geçeni ýatlap ýüregimi agyrtmaý. Men kime gyzyk gyl. Iň bolsa men saňa kömek edeýin. Men iýip içersiň bäş manat pul bereýin. Waý kömek edäýjekdim-dä welin, görgüliň özem ýadap oýtýan. Aý bor,

Aman haydi be. Sroşno muman pul gerekdi da agam. Wah men ýuwara öýde däldir şu wagt ara mara gidip barýadym da bolmasa mesele däl biraz işim çykdylaý bolmasa gürrüň ýok müň manat näme dostum üçin janym urban bir işim çykyp mara barýanlaý. Bolýa bolýa on bor. Ýürege düşýäreý şulaň mara ýüz berýän bol bizar etýärler Meniň adym Muhsin Mejit. Şulam ýadatda menä alabam bizar boldum-ow.
Alo. Alo.
Gowumy ýagdaýlaň? Gowy, özüň gowumy? Gowy. Aý, bu wagt işliräkdiň senem. E, birazjyk başagaýrak işim bardylaý. Wah, agam Žumat, gowuja Jan Julia bilen tanyşdym-da. Näme?

Ey körpe, ikinci onda ayak çek. Sen Allah'ın olur mu? Ova men sol.
Hmm, vay men sohbetin bolýar ha. Sen mi sol aynı guri al kaçan oglan ha? Ova men sol. Waý, howwa diýýäler-ä. Öý, sen ol daşary ýurda giden oglan näme, hä? Sen şu Aýnur bilen söýşüp-söýşüp taslak giden oglan näme, sen? Öý, sen utan-öý, sen haýsy kelläňe meni saklaýaň-ow şu wagt-ow, hä? Sen utanaňokmy, sen näl ýüzüň bar-oý meni saklap gürlemän, hä? Sen utan düşünýäňmi, gyz näçe ýyllap aglady-ow sen gelersiň diýip garaşyp. Sen gyzyň gözýaşy tutar-ow eşitýäňmi? Utan-ow, utan! Wyždanyň ýokmy-ow seniň-ow?

Gowumy ýagdaý, ýaşaşyp ýördüňmi Zagman? Aý gowy, ýaşaşyp ýör. Eý tüweleme, maslahatlaşyp aldyňmy ony? Bäh, Bula ýene geldi-ow. Seret ähli edişime seret häzir. Äý, inim. Gündiziň günortan bu bolşuň-a bolanok-a, inim. Agam, Tandyr suwuga dogurmagyň Agam salowmaleýkim. Oglam. Waleýkim essalam. Hormat.
Ýagşymy taplar.
Aýlan saýlan bar. Hawa laý agam seni göreýin diýip gördüm laý. Ha, aýt.
Geçen sapar türkmençäni orsça terjime edip berdiň-ä? Hawa. Eý uly kömek etdiň Dary aga maňa. Eýýoo jigim bilmeýän zadyň bolsa geliber her kim meň ýanyma gelýä orsça türkmençe türkmençäni orsça öwrüp ber diýip. Sag bol agamjan indi nemen aýagym bir sanawaç bady sanawaç bara oba orazageldi haý bilen bir meleje taý bilen taýyň watga batanda çykaryn haý haý bilen. Eý jigim men ol ýaly güýçli orsça ýaly çut çut bilýän how. Çut çut. Owow. Agam gaýrat et bir aýda Rowşana şojagaz kupletli birje topbak goý agam. Täzeden aýdan.
Oraza geldi haý bilen. Bir meleje taý bilen. Taýyň batga batanda çykaryň haý haý bilen.
Oraza prişlis haý haýam. Adin palasaty taýam.